mugivhela ndi wavhuḓi nga maanḓa i hope uri na vhone vho vha na ḓuvha ḽavhuḓi nga maanḓa ndi khou zwi funa zwone nahone vha songo hangwa zwori kha ino mbekanyamushumo iyi vhathu vha hashu we mafhungo khea ri na page ine vha khou ri wana hone vha ri doba hone nda vha tshi doba ndi kavha ḽibuto kana vho doba kuputo kana vho doba ḽeḽo ḓinga ḽine vha naḽa kha vha soko ri thank you god ngauri vho doba hafha ndi facebook kana eh, page ine khou ri ntumbu mapfura online radio kha vha ḓo tou pfha ntumbu mapfura online radio zwa amba uri na musi vha tshi to ya ri ri khou ya gai ntumbu re si amba sonke ndi nga to ralo ndi tshi khou ri vhathetshelesi vhashu thero ndi mugivhela ndi zwone thero vhala vhana khou nyanga uri ntumbu ri khou nyanga u rumela milaedza hafhanoni kha kha kha kha app kana vha ri whatsapp ro lindela riṋe ri tshi khou ralo vhathetshelesi vhashu thiri ndi nga ḓilini ndi khou vha ṱanganedza zwavhuḓi ngayo thi vho zwi pfa na vhone vhaṋe zwori ya hei ana riṋe ro vha na ḓuvha ḽine ḽa vha ḽavhuḓi nga maanḓa vhathu vhashu ro vha na ḓuvha ḽine ḽa ḽi khou ri takadza nga maanḓa fhedzi vho zwi pfa vha ri vha tshi khou lavhelesa murahuni hafho thi ri ro vha na dziṅwe dzi mbekanyamushumo dze dza vha hone dza special vhone hetshi tshiṱitshi a tsho ngo ḓela u ḓihudza empty pride he radio yo ḓela u thusa lushaka ngazwo ndi tshi ri ipfhi ntumbu mapfura ngauri i to suvha i to ḓoliwa ndo amba uri arali vhone vha tshi khou zwi vhona uri vha tshi vuwa nga matsheloni vha ṱamba vha muṱavhani vha wana tshipoto tshavho tshi tshi nga vho ṱamba nga toilet tissue kana vho ri u ṱamba vha ḓola mugayo i ḓo vha penyisa ngori ipfi ntungu mapfura zwino ha ra wa zwi fara ri khou ḓi amba na ṅwana wavho o xela ṅwana wavho a khou ṱoḓea tshi khou bva gai na gai fhedzi heyi radio zwa itea uri ṅwana a wanale hu si kha iṅwe radio fhio e-e ntumbu mapfura fm ri khou ḓi rwa khana ngazwo thirwi aka ri dovhe ndi thome ndi gidimele nga fhanoni vha ṱoto zwi pfa na vhone vhaṋa zwa uri ya maḓuvha fani evo ah, yindra vhaḽa vha no khou ri ntumboi ri na dzi advert vho no khou ri ntumbu woi hayi e, e, e, ntumbu ri thuseni hafho nga nḓila ine ya vha ya maṱhakheni vhukuma vha tshi khou ri ha ntumbu woi riṋe ri na dzi business mini vha tshi ngo nyitelwa khunguwedzelo vhathu vhashu you are welcome nomboro dzine vha khou ri kwama ndi 072 ya ri 9019831 ndi ya app 072 9019831 ndi havhaḽa vho no khou ri hayi ntumbu woi ri khou nyanga u ḓitela khunguwedzelo ende vhathu ndi vhashu ndi vha vhudze ri tshi vha itela khunguwedzelo ri khou ri vha ḓo tou funga ri ṱamusi vha khou kunguwedzeliwa um vha makoleni khou amba uri havhaḽa vhane a vhathu ḓivho ya makoleni ri ḓo dovha ra vha ri tshi khou tou vha homolosa nga nḓila ine ya vha ya maṱhogeni vhukuma thi ri ndi kha ḓi ri madekwana kha vhe avhuḓi nga maanḓa thi ri ri kha ḓi vha roṱhe zwino i kha ri tou ṋamba ri tou ṋamela nṋe zwino thi ri ni thi ṋameli ndi a ofha thi nameli aeroplane ndi a ofha a thi nameli thekhisi ndi a tshuwa thi nameli bisi mara arali hamba hamba kana ri kwamba nga nga nga giliyana giliyana vha ḽi ḓivha he ndo ḓi vha vhudza zwavhuḓi nga maanḓa thi ri ndi to rayi a vha thetshelesi vhashu wei kha vha ri dovhe ndi ri a ndi a vha livhuwa nga u to ralo um vha tshi khou thetshelesa ntumbu mapfura fm a nga u to ralo kha vha ri dovhe ndi livhuwe na muṅwe na muṅwe no khou ri a ntumbu ri khou thoma u vhuthana nga u to ralo ri tshi vhuya ḓovha ri khou amba e nda e ndi mugivhela zwi to to pfala kana zwi vhonale zwo ri a ntumbu yo a u mugivhela wo rali no fara mini nga u to ralo matombo o ḓalesa hei matombo o ḓalesa a vha nga si a thivhe matombo ngo to ralo fhedzi ka vha ri ndi thome ndi dzhena vha kombona ndi tshi ita ndi tshi ri ndi a podza i ṱonga ngeri khou ita uri mitshini i vhe i tshi khou vhonala kha thome ri badele milandu ya vhathu we ri lifhe zwi uri vha tshi humbula u bva nga goli yavho vha pfa vho neta na thaidzo ya uri vha tshi humbula u bva nga goli yavho vha pfa vho neta zwi a vha dina nga maanḓa arali i kia k2 700 naho hu private kana haya mahulu tpn a tshi moto repair na hande h1 ri a lugisa Vha vhona zwi tshi ḓa hafha kha maṱiraka naho ri a fara. Hu balani, kha vha founele TPNH Motor Repair zwino kha 067 391 2610. Vha songo balelwa u shuma na u tshimbila nga hano maḓuvha a nyiledzo ri tshi sa ulu u livhana na kereke ya ZCC. Kha vha ri kwame zwino, ri ḓo vha kwamavho.

hayani hanefho ne vha khou ri ni tumbuwe ri khou approva kha ino mbekanyamushumo ya ṋamusi ri hanefho fhedzi mara zwi a ni takadza vhathu ashu vha ḓivha arali hu tshi pfhi miloro i ya wedza hmm? arali hu tshi khou pfhi zwa vhukuma kuma vhone vha khou wedza kana miloro i khou wedza vhathu ashu muṅwe na muṅwe ane ri a tshi lala Hey! ndi khou ṱola fhungo afha ri khou mura arali u tshi khou pfi miḽoro i awedza vhana vha miyanga ndi khou nyaga u vhudzisa fhungo kelly hafha lone vha ḓoto zwavha zwavhuḓi nga maanḓa vha ri ntumbuwe ha miḽoro wa wedza khoyo kudzhavhula ku ya tshintshana ndi khou amba uri vha ri wo aḓela vhone vha tshi vuwa vha wana ṱhoho yo isa yo ya hange milenzheni vhone vha nga ri mini a si malala mavhilini mara ri khou ri miloro i khou wedza vha tshi khou wana uri vho aḓela milenzhe yavho yo no vha dziṱhohoni ṱhoho yo no vha milenzheni vha nga ri mini andene vhalone vha ṱoḓa zwiamba zwoṱhe nga maanḓa vha ri ntubu we hei miloro kho wedza we kha ri dzule mayani thi ri sanitize ri ṱambe vhathu ashu nga tshisibe ya ri khou ṱamba eh, sanitizer yone ri a ḓi sumisana tshisibe zwi to bva kho ri ee ngori hu na maḓanḓa ane a vhonala zwo ri a tshi khou bva u tea zwidina vha songo khakha vha tamba nga tshisibe tshiṅwe na tshiṅwe arali vha muforomi wa zwidina nda ngeletshedzo khei arali vhone vha tshi shuma nga zwidina vha tou ḓa zwo ri vhone vha muforomi nda tshisibe khetshi thi khou ri zwiṅwe zwisibe zwo khakhea mara arali vhone vha tou ḓa zwo ri ḓanḓa ḽavho na musi zwiḓivha zwo ri na musi vhone vha muḽi wa vhuswa vha tshi itela zwipfi vhu khou ita mini hapfi ni khou vutela vhuswa hey ḓo tou thoma ni to ni to vhu mandulula vhuswa vhu vhu nga vha vhu tshi amba ari heyi ḽi danda ḽe ḽi a vhuswa vhu a konḓelela vhone arali hu tshi khou tou pfhi vhuswa ndi tshi ambi ha ra ḓo vha vha ni vhona vhathu vhoṱhe vhone khou ri ntomboe rine ri tou shuma u lugisa goloi muthu wane u mu vhona eh, vhathu vhashu ri a funela atha ya ya ya ya ya vho makhanikhe vhoṱhe vhathu vhashu ni makhanikhe ḓipfheni ni wavhuḓi nga maanḓa a ni vhudzisi uri ni shuma mini ni shuma nga oili inwi ndaa vhuḓisa thi ri vhathetshelesi vhashu i a vha to zwi amba zwavhuḓi nga maanḓa vhari a ntumbuwe nṋe ri khou ḓiphina thome ri lifhe a zwithu zwa vhathu nga hafhanoni ri tshi to vhuya i ri khou ya luimboni vha ḓo to zwipfa na vhone vhaṋe zwa ri vha ḓo ri sengena sengena sevangena sevangena ndi khou mu ri no hu na vhathu vhane vha tou pfhi vho sia ngena a ri khou amba vhaḽa vhona vho sokou pfhi a dzhena mafhungo na ane a vha kwami lini thi ri a ri tou ri lifhe milendo ya vhathu
vha na thaidzo ya uri vha tshi humbula u bva nga goli yavho vha pfa vho neta zwi a vha dina nga maanḓa arali i kia k2700 naho hu private kana haya mahulu tpn a tshimoto repair na hande h1 ri a lugisa vha vhona zwi tshi ḓa afha kha maṱiraka naho ri a fara hu balani kha vha founele tpn a tshimoto repair zwino kha 067 391 2610 vha songo balelwa u shuma na u tshimbila nga hano maḓuvha a nyiledzo ri tshi saulu u livhana na kereke ya zcc kha vha ri kwame zwino ri ḓo vha kwamavho
songo angwa ri kha ḓivha roṱhe theroi More music at ngiyablack. ndi kha ḓivha navho yi o thetshelesa ntumbu mafura ri tshi vhuya mugosi wone tshoku dzi hone ri tshi vhuya entertainment hindra kwa murarara vha na mumbete une vho to vhea vho to vhea thena mimbete ine eh mabete ane a vha waḓela khao vha tovha vho ya zwikoṱikoṱi mbuso ndi nthihi ndi tshikoṱikoṱi tsha mini tombokhela ngori una vhala vhathu vhane vha ri tshi pfa muzika vha to vha to dzhaifa vha dzhaifa na nṱha mbete vhathu vhashu mbabalelo kha mbete ara vho ari luimbo baby are you coming vha tshine zwavhuḓi nṱha mbete afho ndi weekend thiri ya lockdown

vha zwi pfa na vhone vhaṋe zwo ri hai baby are you coming ei ndi ḓo ri mini havha muna vha vho no tou neta ngo lindela vha vhuya to ri ndi rwa luṱingo ṱhingo khwalwa na mini ndi musaka ḓivha vho thetshelesa ntumbu mapfura fm kho livhwa nga maanḓa vhathu vhoṱhe vha no khou ri ntumbu ri khou ni thetshelesa ri henefho ne ra vha hone fhedzi a zwi ḓivhe zwo ri nra ra vho ai

a u nyagi u to dzula zwavhuḓi kha kha kha semende vha mbo ḓi dzhia ledina nda ledina mbosi yanga ndo ri vha tshi kho vhuyela ledina vha ḽi themba na wi eh? ngori a kona vhathu vhane vha mbo ḓi ra ndi khou vha vhalela milenzhe ya mbete vha dzhia ledina khou ambela uri vha tshi aḓela kha mbete vha songo to fhufhela we ngori ḽi a mbumbure ḽa ḓi navha ḽi tshi mbumbu ḽi to ri mbumbu ḽi khou mbumbure arali ḽi tshi khou mbumburea hu khou tea u sala vho rwa nga engele vhaṅwe vha ri malala mavhi a a vhangwana ngori tsho no khou mbumbula ndi tshi dina vha so penga madina mafovhovo kha tshivhe tsho tsho foromiwa vhukuma ngori hu na vhathu vhane vha to mari ya intombo nṋe ndi tshi yo laḓela ndi to ḓi posa he kana khofhe dzi vha dzi to vha risa ndi vha to soka ḓi posa ntsha tsha mpeteni zwino vhathu vhashu kha vha humbulele mbumbu ndi kwamba ḽi dina ḽa luvhi mbumbu vhathu vhathu ni na vhutsila a vha rumele milaedza vha rumele milaedza vha vhe na riṋe tsho ri vha ri vhudze zwavhuḓi nga maanḓa vha litshe vho mbumbu okay zwino aḽa mapulastiki vhathu vhashu ri khombo ri aḽa mapulastiki ane ya zwino vha khou shavha uri mbumbu i tshi mbumburea kha mbete wavho zwi vhulaisa u swielela zwithu a zwi khou ṱoḓa eh, vha mambete a u ṱoḓi mufumakadzi ane a vhesa kharali vha muthu wa mufumakadzi vha na vhudele nga maanḓa vha songo tambela kha madina a mbete ngori vha ḓo sota vha wana mbumbu mbevha ya dzhena dinani vhalwashu be safe vhalwashu kha ri dzule ro ro vhulungea ri vhayane tende musi ri tshi kha ḓi vha kha lockdown vha na tobo vha fura ri khou ḓela na dzi tshoku dza vhuḓi nga maanḓa vhathu vhashu ri khou humbela uri khombelela mbete pfarelo mara muthomi wo vhe thoma na zwidina khambete u o vho humbula mini ndra wekhala wetshi ayi khame
kha vha tori vhudza oyo ndi khou nyanga u tou mu ḓivha ndi nnyi o thomaho eh? na uri hei ah, mbete mbete u a vhewa zwidina zwino a vha ri vhudze vho no ya miḓini mingana kana vho no ya ha nnyi vha wana vha ri vhudze saizi ya mbete uri ndi mungafhani eh? arali mbete ya kani mpete ho vha khou edzisela ola muri wo no pfhi tsheranowa eh? uri tsheranowa nowa i tshi dzhena ri kone u vhona uri hai afho na mini eh? vhasongo ngo so ndi kha ḓivha ntumbu mapfura fm ri khou livhuwa nga maanḓa vhathu vhoṱhe vho no kho ri ntumbu we hayi hayi ro mbo ḓi tea zwidina kha mbete mara vha zwi khou sedza na zwo ri weight yavho i khou yela gai kwambura hu na vhathu vhane vha vha na dzi weight dzine ni nga ri kha vhe kha bebe 80 kg hapfi tshithu a ri kwamba vhathu no to dzhima a no to bebiwa mudzimu o vha a khou lingedza u sika thavha mara havha na muthu wo ralo ane ndi thavha u ndunduma yo muthu ri khou mu livhuwa na tambete u vha a tshi nga ndunduma u nga vhathu vhashu miḓini hafhanoni kha ri livhuwe vhathu vhoṱhe vhane vho sikiwa mudzimu wa khou nyanga u ita thavha mara a vhona uri tshilidzi tsha mudzimu kha ndi eh, kha ndi sike muthu a tshi nga ndunduma u vhona muthu one o aḓela hu ndunduma a ri vho khakhea ri khombo ri vha so tsha ḓinyadza kha vha sedze zwo ri vha thavha zwi a konḓo ri ra mudzinginisa yo muthu vha ri vha khou endra

ri khou livhuesa nga maanḓa vhathu vhane vha khou ri a ntumbuwe ri khou ḓipina nga ino mbekanyamushumo yaṋu ndi lockdown ndi zwone vhathu ashu ndi khou ri humbela zwo ri zwi slenda zwoṱhe a daswayi vhathu vho no khou ita maṱereṱere vha si tsha ita ngori u wana muthu wone uḽa wa slenda vhathu vhashu zwi slenda ri khou humbela uri um ḓo amba na vhathu vho no ita maṱereṱere vhathu vhashu ndi khou mangala zwo ri ndi ngani eriela ṱereṱere i sa vhonali vha ri vha vha khou shavha uri vha ḓo nga ri ṱhamusi vha khou amba muthu vhathu vhashu a ri ni khou tshimbila ni tshi nga erela ṱereṱere he vha vho silenda vha soko hangei na hangei ri khou ni livhuwa nga maanḓa no vha ni tshi khou itiwa kana mudzimu a tshi ni sika o vha tshi khou zwi ḓivha zwo uri ndi khou ita ṱhanga ṱhanga si ya maḓini ngori ni soko ya ngea mudzimu ha khakhi arali ni silenda ri khou livhuwa nga maanḓa kha ina mbekanyamushumo ngori mudzimu o vha a khou ita ṱhanga kana ṱhangasi ya maḓini ni mu rwela hoṱhe hafhi wavha ni khou rembula na fhira vhona i ah, eh, eh, nra livho nga maanḓa tshine tshi a mangadza kha vhathu vhoṱhe vho no ita dzinyonyoloso thi thu vhe nda vhona slendra tsho rwa nga dzi dzi- dzi- dzi- dzi hone dzi nyambaro dza hone thi thu vhe nda vhona slendra o ambarela zwiambaro a khou ita nyonyoloso vhathu vha khombolo why zwi slendra zwi sa zwi sa iti mi- hela zwo pfhi hu khou itiwa dzhimi nga matsheloni kana ro ḓo ya dzi dzhimi vho dzedzi vhathu vhashu zwilenda zwi konḓa nga kani already vho no maintain a figa mari vhathu vha no nga vho riṋe vho ntumbu vha mabaṱo no nga mabaphathi a a a muyomva ri a ḓi to ya jimini vhathu vho amba zwirambo zwezwi zwirambo zwezwi zwo no nga ṱhaha dza dza tswiṋa Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, no, no, no. Ndi ntungu mapfura fm kha ri livhuwe nga maanḓa vhathu vha no khou ri a ri thembisa ri dzhenisteni ri ga ri khou livhuwa nga maanḓa na- na- na vho ṅaledzani mudzungwana ndi vhone vho ita uri na isho i vhe ya khwine nga maanḓa kha ḓi vha navho ndi ḓo vha huvhadza ṱhaha vhathu vhashu arali vha tshi khou vhona kana vha khou thetshelesa na mbekanyamushumo vha khou thetshelesa nga lufuno lwavho lwo ṅwalo pfhi guvha kha vha tende zwori ndi zwine vha ḓivha zwori muthu ono shumisa founu yo vhifhaho kana o shumisa founu yo nakaho kha vha mu ḓivhe zwa uri u vha o dzhia tshithu tshine tshi a mu fanela kana tshi fana naye nda vha nga si fune muthu ane ha yelani na vhone vha ḓo zwo ri ndi two match mara arali vho lapfa vha mu lapfa khole vha wana muṅwe muthu a tshi nga o vha ḓiwa sa pentsela yo rali vhathu vhashu vhathu vhashu vho ronga rong vha na manotonoto zwino kharali vha mulapfa khole kha vha wane mulapfa khole mara vha mulapfa khole vha wana muthu ane a tshi nga pentsele inoni vhathu vhashu Andra, your match is, is, is, is invalid. It's invalid. vhangwa thi ri ndi tumbu mapfura fm thi ri vhathu vhashu vho no khou sumbisa zwo ri ntumbu ri khou ḓiphina nga ina mbekanyamushumo yaṋu wei ri khou ri kha vha ḓiphine ngo tou ralo kharali vha tshi khou amba uri ha ntumbu wei ri khou nyanga u thusa kha kha tshiṱitshi kana mini kha vha ri rumele vhathu vhashu vha support kana vha ita uri eh, khasho i aluwe ndi zwavhuḓi nga maanḓa thi ri mashudu a muṋei a fhira a muṋeiwa nda ri khou ri eh, eh, ndi amba uri vhathu vhashu Hey, ndi dzula ndi tshi zwi amba ndi tshi ri manga mutukana a si vhumatshelo awe ndi a zwi amba na nga tshikhuwa kha vhaḽa vhathu vhane eh, tshikhuwa a vha to tshi pfesesa zwavhuḓi eh, what so called the, eh, the leg of a boy is not future for the whole

uzophumelela nta azone norwa norwa vha vha ri ndi zwiembe nga tshimini nga tshitsonga vha ḓo ro tshi a livhuwa nga maanḓa hu na zwiṅwe zwifhaṱuwo zwine u tshi zwi sedza u vha u si khou tou sinyalala zwifhaṱo u tshi zwi sedza u vha u si khou vhona mini kana mini vha thetshelesi vhashu hu na zwifhaṱo zwine u tshi tou sedza ho muthu u nga gidima u tshi khou vhona ungari ho muthu tshifhaṱo tsho khakhea ndi mbaḓo hu na vhathu vhane zwifhaṱo zwavho zwi nga mbaḓo vha fhe murema zwino hendra e vho mbaḓo hendra ri khou amba uri arali vha khou dzhena nga fhaḽa alexander 19 vha wana tshifhaṱo tsho tou rali so tshi tshi nga mbaḓo kha vha mbudze zwo ri vha nga ita mini ri khou amba uri he biridzhini hafhaḽa o kumor park hafhaḽa vha vha kumorwa nga fhaḽa liko nga ḽi a swifhalanyana vha wana tshifhaṱuwo o oh, o oh, tshi tshi nga ngeḓane kana tshifhaṱuwo tsho khothea thi khou kha ri ndi a ḓi vhusa uri e eh, nga ndi u fhirisa uri dzinesa mara mudzimu a sika muthu a tshi khou fanyisa vha i vhona o kapi hu na mafhaṱo no nga o kapi ane ni nga shavha ni khou funga ni nga gwaziwa mara a thi uri vho khakhea vhathu vha hashu is the way how it is nra havha na vhathu no khou pfhi funa wau vhunga u tshi ḓi funa vhathu vhashu hu na vhathu vhane vha teledza u ḓifuna eh hu na vhathu vhane vha teledza u ḓifuna eh ha ndi amba uri ndi tshi to vhuya ndi tshi to vhuya ndi khou thoma nda ya luimboni ndi tshi to vhuya vhathetshelesi vhashu ri khou vhuya ri tshi amba uri ah, ri itisa hani nga to ralo eh ndi kha ḓivha navho ngo to ralo eh a vhathu ḓiphiṋe ngo thetshelesa

wa motho bana ba miyanga ntsantsune a re ruri ndi madzekwana re tshi khou ḓiphina zwavhuḓi nga maanḓa hei pfi ntumbu mafura fm ande muri vhathu vhashu kharali

tshi nga muzwala muzwala zwalane wa mukhuwa a ah, vhathu vhashu ndi zwavhuḓi they are trying their best kha iyi milaedza ine ya khou rumeliwa hafhanoni vhathu vhashu na vhewe vha nga zwi ita zwavhuḓi nga maanḓa vha amba na riṋe vha communicate na riṋe vha ri ntumbuwe ri khou ḓiphina nga u tou ralo kho imilaedza kha u ḓo pfa muṅwe uri mini wi a ri ntumbuwe nṋe ndi pfi uh, princess luvimbi a ri hayi kha engedze volume kha engedze volume ntumbo tsirwi hoyu nona ni khou rumela mulaedza ndi princess luvimbi ndzandila ndi tshi khou ri madeko na vhuḓi nga maanḓa ndi vho tshiyove vha ri hayi khezwo zwi khou ita ndza hoyu noni ambo ḓi rumela mulaedza nga maanḓa a ri ndi ndi khou pfala shani ndi nga gai vho khathu we vho khathu ka vho khathu tshelo mafamba ri khou fara nga gai vhari vhashu kha ri vhudzane vha kha yapo nda muṅwe mulaedza khou ya ri ndi madekwana ntumbu mapfura we nṋe ndi file vhukhang doctor doctor kana dr prime coma a ri ntumbu we ndi kha ḓi tovha ndi ri madekwana a ri uh, ola brantumbu you rock uh, homeboy uh, sho sho homeboy sho hehehe ya aka sva mulaedza khou iwa ri nṋe ndi pfhi pheizi mulweli khameli havha ndi vhathetshelesi vhahulwanesa arali na vhone vha tshi nga zwi ita uri vha vhe muthetshelesi wa muhulwanesa khezwi kha vhenge havha ntumbuwe nṋe ndi pfi eh, ndi ps ya okay mulweli khameli a ri ntumbuwe a ri hanefha kha ntumbu fm a ri i khou kwasha hafha maṱangari maṱangari ndi ya u ḓivha ri tshi khou dzhena nga fhaḽa khezwiḽa ri khou ḓo fhedza ro dzhena hafha ha makuya ha makhu ha makuya ya maṱangari hoyi ri khou dzhena sikai vhathu wena u khou itea fiyela kha ḽa makonde tsirwi ndi hoyo munare a ntumbu we ri na ini ri khou ḓiphina nga maanḓa ndi ndi phiyese mulweli khameli khameli we u tshi ya ha khameli u tea u dzhena nga iṅwe grafele ri tshi nga ri khou dzhena dzimalwi maṱanga ri kha fhaḽa na ṋamela baki ni songo ambara mask kana mangilasi ni ḓo vha ni khou sokou a zwi vhudzisi zwo ni khou bva gai maṱangari nda mulaedza a ri ntumbuwe nṋe ndi pfhi mutshidzi vincent ra tshi ḓaho a ri ntumbu ri roṱhe u bva a uh, Garankuwa Pretoria PTA People Trust Others a ri nṋe ndi khou ḓiphina ntumbuni na ini ndi mutshidzi vincent a ri ri roṱhe bva garankuwa muṅwe mulaedza khou ya pfi the stapura blessed vha gai okeni a ri antumuri khou ri ni ndumelisele miambungu ndi mugwegwede a ri nṋe nga dzina ndi pfhi stapura blessed a ri nṋe ndi pfhi ene mu e, ene muṋe bila a ḓo tou pfa madzina vhuḓi nga maanḓa mudzimu wa fha vhana madzina we ene muṋe bila a ri lols he ntumbu ni khou kwasha ḓo tou pfa ene muṋe we ndo zwi pfa ri nṋe ndi pfhi tshifhi wa ṋe maṱoka we a ri ntumbu mapfura we ni khou kwasha vhathu vha tshi kha rumele mulaedza ri khou livhuwa nga maanḓa vhathu vha uri ntumbu we a ri khou ḓiphina nga maanḓa kha vha ri vhudze zwo ri i khou aphurova i gai nahone ri khou ḓiphina hani hani a ndi raimi ndi raimi vho murepa vha khou thetshelesa mbekanyamushumo vha gai nahone hani nza ande muraralo u tshi khou pfhi ndi muimbi eh, ndi muimbi a ri khou amba uri sa tsumbo ndi ḽi ye ye ye hafi ndi tumbu ndi murepa ye ye ye ro nyongo fulawa thi vhapfe thi ndi khou thi hu na vhathu vho no edzisela zwithu hu na vhathu vho no edzisela vha makhuwa a zwo ngo khakhea eh, na nṋe ndi khou nyongo edzisela u vhanyi hafha vho no edzisela vha makhuwa u vha vhona vho ḓola zwithu zwa hone ndi a zwi tamela zwithu na nṋe ndi khou nyongo ḓola matshelo vhathu washu khomulo vhudzisa ndi zwisibe na zwoṱhe zwine unga tshintsha wavha u tshi nga ṱamaṱisi ḽi songo vhibvaho kana ḽo tshendukaho fhedzi etshi tshisibe tsha ntendelana fhedzi kha vhapfi um nda ndi khou ṱoḓa ri khou ḓipfhina zwa u ḓikambadza kha vhapfe ndi khou nyaka u repa the ndi khou nyaka u guda vha mu repa na vha mbudze zwo ri anto mu mafura ai mikovhe ya tshilidza i fhambani mara i'm trying eh? a muzamani a si mutshangana fhedzi na edzisani wa muvenḓa ana nṋe ndi khou zama a ḓo pfha eh, eh, ntumbuni tshitumbu eh, kha u tou pfha ntumbuni tshitumbu ye malume waṋu ndi bundu ye muzwala waṋu ndi mbungu makhulu waṋu vho ni bikela nḓuhu a ah, ndo rwa ndo rwa thongo rwana vha thetshelesi vhashu heyi kha vha ḓo fa

comme ri ah, ndi amba uri eh, eh, arali vha sa ḓivhi dzi nyimbo i kana vha sa ḓivhi nyambo vha ḓo xela zwino vha songo dzhaya ri kha ḓi vha roṱhe ri kha ḓi vha roṱhe ndi musi vha kha ḓi vha thetshelesa ntombo mapfura fm ri tshi to vhuya ndi amba uri vhathu vhashu eh, ndi amba uri arali ri tshi khou amba uri vhathu vhashu kha ri ḓiphiṋe um nga u thetshelese ene mbekanyamushumo vha thetshelesi vhashu thiri ah, na vhone vhane vha to zwi pfha zwo ri vha muthu wa vhuṱhogwa ndaa

ndi amba uri vhathu vhashu ndi ndi weekend vhathu vhashu ndi khou murara vhana vha tshi khou borea ndi swavho hey hey hey ndi anda ri tshi amba nanga ku if wena vha ka tori vhona vha khou borea we keep zwa vhone ku ta fa ki pilu no rush rush kwa ba rush kwa ba ri tshi kha ḓi vha ro tsa something nga maanḓa ri kha ḓi vha ro to thetshelesa ntumbu mapfura you win no rush no right ri tshi khou blusa ri khou homolowa ndi uri arali una muthu ono kho nyago vha tshinyela mutakalo na musi vhutshiloni yawe ka vha ri shone ani shone ina kho nyago mutakalo zwino ndi khou pfa ntumbu mafura nga swili nga swili ya muḓifho ri tshi kha ḓivha ri something nga maanḓa tshi ri ndi ri tshi khou ḓiphina kha vha soko ri yowe thank god am listening ntumbu mapfura fm a tisno ri na vho ntumbu ri vhathu vhoimba vhathu welevho hai nda vhori vha songo to ri dzhiela vho sere vha hai nda vhori vha soko ri thank god ndi khou amba vhone vho no khou ḓiphina nga u thethesa ntumbu vhone ehe ri khou ri kha vha soko ri thank god am listening ntumbu mapfura fm thank god am enjoying the show tonight right vha ḓo zwi pfa uri ya na mura wa vhudza ei vha ḓivha ri khou ḓipina nga maanḓa hei radio ndi yavhuḓi nga maanḓa hei ndi amba uri arali hu tshi khou pfi hu na muthu ane ndi uri na makhi vha ḓo tou vha vhusa uri ah, sorry havho vho fhaṱaho zwi stop no sonts zwino makhi vha ḓo vha pfisa hani ngori vhone vha ḓo vha ngomu vha khou sa yowewe ri na ntubu mapfura fm zwino ndi lockdown ndi ngazwo pfhi vhathu dzuloni hayani zwino arali vho dzula hayani hu tshi khou ḽiwa mutshaini ah, wa swavho ah, kha vha shalese maḓi manzhi vhathu vhanzhi vha khou ḓivhusa zwo ri ntumbuwei afhanoni no fara mini sanitizer thi u khou pfika ri dzule mahayani ndi sanitizer ndi maḓi eh, na tshisibe tshiṅwe khetshe tshisibe ri tou ṋanga ri tou tshuza na vhone vha khou ri a ntumbuwei ri ḓo ḓisa dzi sanitizer dza khwine asologa we vha roṱhe zwavhuḓi nga maanḓa tsire kha vha ḓo pfa muṅwe mulaedza khou iwo rumeliwa hafhanoni a ri ntumbu we nṋe ndi pfi tshifhiwa nṋe matoka nṋe makondre a ri ntumbu kwashani muṅwe mulaedza a ri nṋe ndi pfi ntshenge mitshenge mu oli ndza nrawe vho muoli ndi vho ntshengethele vha ri ntumbuwe ḓanu litsha macheso a kanḓe mani ndi ya vhuya ndo- ndo- ndo- ndo- ndo vha pfa Ndo- ndo- ndo vha pfa vho ntshengethele muṅwe mulaedza a mbo ḓi rumela mulaedza a ri ndi pfi rendani ra tshi lumela ra mpila a ndi vhathetshelesi vhahulwane avhanoni navho ri khou vha funesa nga maanḓa vha ri ntumbu mapfura kwashani ita uri ah, vha tebza ah, the general a ri ni khou dinesa o si a ausia sithada tshililo na ine khou rumela mulaedza hafha ri ntombo wei ri kho ḓiphina a ri ntombo wee ni a ḓivha ni a ḓifha ah! ndi khou shona ndi khou shona ndi tou ḓifhisa hani heyi ndi khou shona okay right muṅwe mulaedza khou yi khou rumeliwa hafhanoni ya pfhi ndi pfhi mukhethwa mukwevho heyi yane kha i aluwe fm muṅwe mulaedza khou i khou rumeliwa hafhononi a ri ndi pfi tshifhiwa ananiasi nḓou a ri ntumbu vha khou ni oh a ri ntumbu eh vha khou vhaisa ah, eh, hei hafhanoni o o ṅwala nga mupombo wa dokotela ḽine ḽi tou vha dokotela ḽa marambo a zwipuka heḽi A sa- ndi- ndi ndi mupombo ndi ndi tshifhiwa anania sinḓou o ṅwala nga mupombo wa wa dokotela ḽa- ḽa zwipuka Eh, eh, na ndo vhuya ḓi alafhiwa hai hai hai Ay, ay. vhulai vha khou navhisa mukalaha ndi khou livha nga maanḓa vho ananiasi ndi dokotele ḽinoni vhathu ashu vho dokotela ananiasi ndo ni vha pfa vho ananiasi vha tshi khou ḓa nga mutsindo u fula gi gi ndi ndo nza khoyu muṅwe mulaedza uri vho vho vho kingo kana vho singo ndi zwone singo maanḓa a ri ndi pfi maanḓa d a ri ntumbu kwasha vhavenḓa vho mudumela davhana vhavenḓa ndi vho mudumela davhana vha ri ntumbu mapfura nga hanefha ha ramukhuba i khou aphuruva ri khou dzhena ramukhuba fhaḽa ha vho billy vhavenḓa we vha lumelise vho bile hafhaḽa getheni ḽa ḽa edisoni vha ri ntumbu ri kha ri aphuruve roṱhe na vhomia phawa ro dzhena tshino ra mukuba na vho ṱambani vha pholisa ndaa hoyinoni uri u pfhi maxwell skt a ri khathutshelo a ri ntumbu wei eh, dzi ri mini namba dza app andipfo nga muproduce vha ḓo ni fha hanefho inbox mara ndi ḓo ra dzi amba u fana na vhe iwe ni rumela inbox ni a rumela face eh, voice note vhege ḓaho ri ḓo vha ri tshi vho dzhena dzi khono vha khou founa ra ṱanganedza khono ramba na vhone vha tshi khou pfiwa vhege i ḓaho is a brand new day a brand new day vha khou ri white khezwo ri kha ḓi vha roṱhe tsho tsho dovha ndamba na mini vhathu vha tshi ni songo fanyisa zwithu a yelani zwithu zwi sa yelani a nga u to ralo thiri heyi pfhi ntumbu mapfura vha ri vhashini kho to ambela thi hela zwo pfhi eh ṅwana a sa lili u fela ngozwini nṋe zwino ndi khou lila vhathetshelesi vhashu radio i khou tea u hula dzi equipment a huna vhathu vhashu na dzi data ri khou nga ri tshi shotha nyana uri ri khou vha ḓisela khasho nga tshifhinga huṅwe ri tou ita ri tshi humbela tshi vhathu vhashu vha ri mini ndi zwone ṅwana a sa lili u fela ngozwini vha nga vha na vha na business kha vha ḓise ri ite advert vha vhona kharali vha khou pfha uri ntumbu wei ndi na kuṅwe kupikara khoku ha computer yanga i khou ṱoḓa hezwi ntumbu ndi khou ṱoḓa uri ni fhe uri radio i hule thi hu ḓo ḓa zwo no ḓifha hezwi nga u ralo thiri ndi khou ri ndi kha vha ḓiphiṋe nga u tou ralo ndi tshi vhuya vhana vha miyanga ndi tshi vhuya

ah, nṋe ndi ḓi tori zwi amba thwi uri hupfi no lovha musi inwi kha vha ḓo tou pfa khombolo uri vha mu phindulele ene a thi nga i commentini he a vhathetshelesi vhashu kha vha ḓo pfa upfi mpho mavhungu a ri hupfi no lovha musi inwi Ah, the ghost is back. hey, the ghost ntumbu. hey, vhathu vashu ni a funesa u pfa mafhungo a vhathu. Hey. Hey, zwino the ghost ndi yone hey, mara vho mavhungu na vha tshi soko doba doba zwithu zwa shango man. Hey. Upfi iya zwifhisa, u ṱavha fa khou zwifha radioni. Vha zwa mu ndi tshipuku. Ya, hey guys, hey, the ghost a mara ri pfuke khazwo terry. a livhuwa nga maanḓa ri khou ḓiphinesa nga ine nḓila vhathu vha hashu thiri tsho no takadza ndi tsho ri vhathu vhashu na musi muthu a romba zwifhio nga ha ntumbu kana ntumbu vha khou mona radio khou ita mini vha ri haho inoni ri a muwisa endra endra ro no zwi vhonesa fha shangoni zwine vhona a khou ita zwi ḓo vha zwiṱuku rine ri khou ḓisa mpho heyi ndi talente a u khou tou tswiwa a u khou itiwa itiwa mini ndi talente so Ah, kana vha tou creator zwifhio ni ḓo zwi vhona zwori vhafuni vha ntumbo mapfura fm vha takuisa hani zwino ri khou ḓi a phanḓa ri khou vhuyi kha vha ḓo pfa zwa vhuṅwe vhutsila vhurimini ah, ndi amba uri a ngo fhirisa zwavhuḓi hayi ah, ntumbo ri ḓo zamoni ita zwine na funa hendra ndi hendra zwi re zwanga a si zwa muthu ndi mpho ndi khou to that's why ri khou pfhi muṅwe na muṅwe na mpho yawe ndi na mukovhe wanga wo mvumvusa mini vheiwe zwino tumbo mapfura radio fmk ni ri mini ni ri ndi madekwana ri khou vhuya kho thoma ra vhundula na ni ḽi a rwa heḽi ḽi a rwa heḽi heḽi ḽi a rwa vhathu vhathu vhashu ri tshi vhuya ri tshi vhuya luimboni eh, ri khou ḓa nga ḽiṅwe ri khou ḓa nga ḽiṅwe ḓinga eh, majoku o ḓala nga nḓila ye khama dzawo ri khou ḓivha navho kha ri ri ndi ri madekwana eh, hafhanoni ndi khou guma arali hu na vhathu vhane vha ita zwithu vha fhedza vho guma nga luvhondo vha mbo ḓi ri gu ah, kha zwi itiwe vha tshi guma nga luvhondo kha vha zwi ite nga ralo ndo vha ṱanganedza vho no khou shera kha vha shere ndugu mapfura fm dume swike na ṱhoanḓou nga dza ḓaka hu na vhathu vhane vho sikiwa nga mudzimu lu vhonalo lwavho lu tshi nga arali u tshi khou pfhi ndi u hwenya vha vha tshi nga vha vho no swika phala vhurwa nga dza ḓaka nga nḓila upfhi mini physical appearance na wana mafhoṱo no nga a vhontumbu mapfura a tshi nga hoko ya maivha a zwo luga

Budura! Budu! Ah, vhathu vhashu hu- hu- hula heḽa kale ri tshe vhaṱuku ho vho tshipfi u gidima dzibara vhusiku ndrao avhe ndumbo eyi nane vha kwenje kwenje kwenje zwino bara i vhonelelwa nga maanḓa kha vha ḓo ri litsha bara i si na tshithu vha ri matomboni vha ri kwenje kwenje kwenje kwenje vho lala vha ḓo vuwa zwino na dzi yone dzi bara dzine dza khou gidima vhusiku hu pfi dzi yone nga hafha ntumbu a dzi thu ḓavho mani kani ቀኔ ቀኔ kanuna dzibara dza vhulivhadza na a ri khou pfa tshithu Una- una bara dza tshikandeledzi e vhathu washu e muvhuso wa afrika tshipembe we Ah, vhathu washu lockdown na i khou tou tshimbilisani dzibara Ai, ano ngo- o o o eldra Ah, zwino ndi khou tou amba na- na- na- na- na- na muhasho wa- wa- wa wa u londota vhathu nda muhasho dzibara vhusiku hapela ri lale ya ya to ri half past 10 ni wane kope dzi tshina dzi ya ḓa a vha ṱavhanye vha ṱavhanye never ande vhori vhathu vhashu a ri ḓiphiṋe kani kani wo fariwa mini zwiḽiwa Eh, u vha u khou phakwa zwiḽiwa A- a- a ri ḓo tou thusana eh, vhathu washu ndi nyo no wanedzo bara i na mini vhaṅwe vha ri u vhona dzinawe Vha- vha- vha u londota vhathu eh, indra zwiḽiwa hu khou pfhi hafha vhathu zwi khou phakhiwa zwi khou tou gidimisiwa nga dzi bara vhusiku zwino nṋe ndi khou ḓivhusa zwo ri zwi tou tshimbilisani izwo zwiḽiwa Eh, kha vha ḓo ri thusa vho no khou tou ra vhantuwe bara bara kwenje kwenje kwenje kwenje Ah, nga- nga nga tshizulu

o muthu wanga ha ḓowelelei ndo ri zwine a vha zwone ndo pfi hey i'm sick and tired of this you know but um, na mbuso yo wani eh, eh, eh, ndi ntumbu mapfura fm ri kha ḓivha roṱhe nga madziko na khavhe avhuḓi um vha khou thetshelesa mbekanyamushumo vha gai hu na fhethu hune a u dzhenei nga tshifhaṱuwo tsha ngowa mpengo i ngowa okay right ri khou livha nga maanḓa nṋe na musi u tshi khou pfhi hu na bara rine ri khou ḽa zwidu eh ri ḓo vha rumela zwinepe na ri na ndavha kana vhathu hu khou pfhi mini ntumbu mapfura i khou sapuḽayiwa hu na muna o ḓi ri thusaho a tou bva fula ri ntumboi ri khou ni ḓisela zwidu kha vha phake riṋe ri ḽa madu ri ḓo vha sumbedza nthihi ya hone hafho ḓo amba na mubveledzi vha ḓo vha ḓisela zwone zwa madu ri khou ḽa madu a ḽa khou pfhi ipfhi mini ḽa ḽa vhula vhulwadze ha ṋama ḽa ṋama zwino ṋe ri ḽa madu madu tsho no takadza nga tshidu ndi tsho ri tshi na mutakalo ani ani tshi ani dzi tshidu ni ni ni ni- ni khou tshi khou ita na ni phosho ḓo thoma ḓa ni shela nga malofha itani ni sokou tou ḓi ṱhaṱhulela yo sokou hu ni khuhu ya vhathu sokou a zwe ndi ndi ite Esa gore hai zwe nde ndi ite a kha soko ḽa ntumbu madu ḓivha roṱhe zwavhuḓi nga maanḓa thiri ndi musi vha kha ḓivha vho thetshelesa ntumbu mapfura thiri kho lulimbo a kikotsofale king munaḓa ndi a vhuyo sikale

a ke kotsofale mine a kotsofala ende a ka ṱola ri vhudza vhala vho no ḓivha dzinyambo u kotsofala ndi mini a ke kotsofale ndi ri thi vhuyo sikale ri a- ri a- ri a khunyeledza mbekanyamushumo ndi madekwana tsirwi arali vha na mavhende zwo luga Yeah, yeah. vho no shuma u foroma zwidina maḓanḓa arali a tshi nga

hafho thetshelesa ntumbu mapfura fm theri ri khou livho nga maanḓa vhathu vha tshi vhona kuri ntumbu ri khou ḓiphina ngeno khunyele ri tshi kha ḓi vha roṱhe zwavhuḓi nga maanḓa vhathetshelesi vhashu ti ri tshi khou ri hayi ari ri kha ḓi vha roṱhe zwavhuḓi nga maanḓa kha ri thome ri ri kha vhone thome ri lifhe milandu ya vhathu izwi
vha na thaidzo ya uri vha tshi humbula bva nga goli yavho vha pfa vho neta zwi a vha dina nga maanḓa arali i kia k2700 naho hu private kana haya mahulu tpn a tshi motor repair na hande h1 ri a lugisa vha vhona zwi tshi ḓa fha kha maṱiraka naho ri a fara hu balani kha vha founele tpn a tshi motor repair zwino kha 067 391 2610 vha songo balelwa u shuma na u tshimbila nga hano maḓuvha a nyiledzo ri tshi saulu u livhana na kereke ya zcc kha vha ri kwame zwino ri ḓo vha kwamavho
a vha zwi pfa na vhone vhaṋa ndi vha tp uh, ndi tp and achi uh, motor repair vha ri vha hafhaḽa vhathu vhashu hu khou pfhi ndi amba uri hu na goloi dzine wa zwi vhona vhathu vha ḓi amba uri ntumbo i yaḽa muthu o ṱala mani mini mini hu khou ri pfhi kha vha ḓise goloi yavho tsiri kana eh, gearbox a i khou swika hone vhathu vhashu eh? ri amba uri vha ḓi ya vha ḓo vha i riperela goloi nga nḓila ya khamadzaho vhathu vhashu thiri vho vha pfa vhe ri vha kha ḓi vha navho hanefhaḽa tshisa vha tou swika hafhaḽa tp Eh, and a tshi vha tou vhudzisa uri ei enda ro swika hafha ro pfha khunguwedzelo kha ntumbu mapfura tsina kereke ya ZCC uri ndi kereke ya ZCC vha ḓo zwi vhona na nga mitalo ya hone na nga emblem ya hone a vhambedzi na dziṅwe yo naka thi ri kho livhwa nga maanḓa hanefha ri kho livhwa nga maanḓa thi ri zwino ndi a zwi pfha zwa uri mitshini nga ngei ya i tshi vho thoma u haka um eh, midzi nga to ralo ndi tshi kha ḓivha navho nga to ralo vha thetshelese vhashu thero kori a vha ḓiphine ngo thetshelesa ntumbu mapfura mele kha kha rumeliwe vhathu vhashu ndo vha ndi khou amba nga mafhungo a zwithu nṋe ri khou ḓilela madu dzo dovha ra ri mini kha vhone vha thetshelesi vhashu thiri ndi a kholwa uri vho vha na vhusiku wavhuḓi nga maanḓa thiri a ri na na mini vhone vho no khou ri ntumboi ri nga rumela ri nga thusa nga nga u ita zwithu zwa khwine kha hetshino tshiṱitshi kana uri khasho i hule na mini vhathu vhashu Mutuka wa haya ha vhifhi mmbya i ḓivha uri i na muṋe nga tshiangaladzi nda a si tshivenḓa tsho eh? uri i na muṋe i vhonala nga tshiangaladzi heila nyine vha wana yo ndi zwine riṋe na nṋe ri nga ḓivha ri khou ṱonga nga u tou rala ngori vha ḓa vho ri angaladza nra apo ntumbu mapfura fm i khou aphuruva i gai kana vha khou thetshelesa ntumbu mapfura vha gari kha ri livhe nga maanḓa thoḓa rora ri a ntumbu ri venḓa nga vhuphara ri si kale ri ḓo vha ri tshi khou vhala dzi views dzavho kana milaedza ine vha khou rumela zwavhuḓi nga maanḓa nga u tou ralo vhathetshelesi vhashu thiri

vhoṱhe vha ri mazwikuwani vha no khou ṱoḓa mitshelo nga maanḓa maafukhada venḓa maafukhada o ḓalisa zwiṅwe ri ḓo vha ri tshi khou vha vhudza uri vha khou wana transport ri gai kana vha ri foinela vha ri vhudza uri ntumbo um zwa maafukhada zwi khou itisani kha u ḽiwe vhurotho hu khou ḓodzeliwa kana u khou boṱoroliwa nga maafukhada vha songo ḽa afukhada vha tshi khou ya mushumoni ngori ḽi ḓo vha ḓodza hembe fhedzi ri khou ri um matshelo ri ḓo ri khou vhudzisa uri vha wanisani maafukhada vha tshikhuwani fhedzi hafha venḓa hoi ro dzudzanya zwenezwi ri ḓo vha vhudza zwori kana kha ḓuvha ḽa matshelo ḓa ri khou vha vhudza zwori vha ḽa vha ni khou ri ntumbuwe ri khou nyanga u panga order ya ya place order vha amba vha ri ntumbuwe ri khou nyanga swikedzana zwa

ndi khou zwi livhuwesa nga maanḓa arali vhone vha tshi khou ri hai ntumbuwe ah, ri khou thetshelesa na mbekanyamushumo ah, ri hanefho ne ra vha hone nga u to ralo thi ri ah, ndi zwavhuḓi hezwinoni ri khou zwi appreciate nga tshikhuwa ri khou ri hai we appreciate we highly appreciate that, that you, are, you, are, you are doing hai if you say ra ntumbu I'm enjoying watching your, your, your, your, your, your shows It's good it's nice. Kho livhuwa nga maanḓa na hafha ḽa luvhimbi ah, ri kho livhuwa nga maanḓa huna vhaswala vhanga vhone vho ṋaledzi vho ṱanga vho maneya vho tshimangi ah, ngo to ralo thi ri khou ri zwavhuḓi nga maanḓa thi ri khou livhuwa nga maanḓa thi ri khou ri a mugomelisi roṱhe roṱhe nga u angaredza mapate tshisauli vhurivhuri a ri khou livhuwa nga maanḓa dzi sapota vuwani ri tshi amba ri ravho no khou ri ntumbue

right ri tshi kha ḓi vha roṱhe zwavhuḓi nga maanḓa vha thetsha eish ndi zwi pfha zwo ri hei ṋamusi dzi tonga dzi ḓo vhuya nga maanḓa ndo vha ndi tshi khou lavhelesa

ndi nga rabela nṋe sa lazaro a ndi nga rabela sa lazaro nṋe ndi a ntendela uri ndi to rabela sa lazaro vhathetshelesi vhashu vhane vha ri funa ri khou humbela thikedzo kha tshiṱitshi uri tshi aluwe nga zwiṱukuṱuku zwine vha vha nazwo nṋe ndi a fulufhela uri vhathetshelesi vhashu vha kha ntumbu mapfura fm ni nazwo hafho zwikwamani kana ndi ngazwo hafho zwi na vhea no kuvhanganya vhewe ri thuseni khasho i ḓe i ya maṱhakeni na zwikorokoro zwa dzi founu ḓisani ri ḓise khasho ima nakanaka yo naka i tshi tonga muṱambaṱiwo kana ḓuvha ḽi tshi bva ngo ralo ndi kori ndi a zwi funa nda a ḽo ngo lala a ḽo ngo lala right ndi tshi khou ḓa kha milaedza ya vhuḓi nga maanḓa ine yo rumeliwa thiri vha no kuamba uri a ntumbuwe ri khou ḓiphina thiri ḽa ṱano yo ḽa ṱano mugivhela mugivhela right mwari ntumbu we nṋe ndi pfi mucaptain sabc livu ri vha mukomana a vha mukomana vhathu washu kha ri vhuḓe vha livhuwa mukomana hayi ri khou livhuesa mucaptain sabc livu a ri kwashani ntumbu i love this good a good move do what you love uh, anywhere at any time naho vha ni nyadza keep up pushing one day you will you will thank god heyo mulaedza u khou bva kha mucaptain sabc livhanda mukomana ande mukomana ndo no tshimbilesa naye nga maanḓa na fhethu nzhi he livhu ni a sumbula ri tshi kha ḓi tovha ṱhoho ya nḓou fhaḽa ni kha ḓi tou thoma livhu ni khou humbulela hembe no ṱangana ni rahe livhu a vhona show ya mini fhaḽa Eh, ndi ndi gai ndi boxer i re tsena emi hafhaḽa tshi khou gonyela nṱha hafhaḽa ni khou humbula malivhu ndi- ndi sabc livhu o ḓa na mulaedza wavhuḓi nga maanḓa kho livhuesa ndo u ṱanganedza nga nḓila i khamadzaho nahone ndo zwi pfa thiri hoyinoni uri u pfhi sinyagwe um phuluso hai okay ndi- ndi ndi zwavhuḓi muṅwe mulaedza a mbo ḓi ri nṋe ndi pfhi dovha ni ṋe muṱoḓi a ri ntumbu hu u fha ni tshi nga ni khou sanithaiza nga tshisibe tsha ḓamba vhakegulu a tshisibe tshiṅwe na tshiṅwe we vho vho vho vho vho dovha vho dovha ni tshisibe tshiṅwe na tshiṅwe tenda dzi james dzi si swike kha ri quarantine ngo to ralo tsi ri kho livha nga maanḓa muṅwe mulaedza khou yi khou ḓa kha vhone khou ri ntumbu wei nṋe ndi pfi tedi mu a ma u

a joburg hillbro hillbro Ma- maṅwe maḓuni maṅwe maḓuni kepala muṅwe na muṅwe no ri ntumbu wei ri khou ya tshikhuwani a sa fhira nga hillbro a ngo ya hone a i khou swika hillbro na hi ri khou dzula mayeni ri khou livhuwa nga maanḓa a ri ndi pfhi mutshidzi vincent eh, ra tshiḓaho a ri kwasha ntumbu kwasha mutshidzi vincent a ri ntumbu wei ri roṱhe u bva

mathela maduna ro ri ndi na ndi khou ḓiphina tshinyage mitenga ri ntumbuwe ri roṱhe ri khou livhuwa nga maanḓa ṱhongo rumela milaedza khevha ḽa a mutsharini thabelo kha rendwe a ri vhundulani ntumbu mapfura a ri khodzedza ri roṱhe nga hafha dzwerani mirinzhini nda ndi vho mutsharini ya vha ndi thabelo ndi ṅwana ndi muzwala ndi ri muzwala ngori ndi a mufuna muna a ri khou livhuwa nga maanḓa thabelo thabelo ndo vhona mulaedza thi ri khou livhuwesa a ri mukhetho wa mukwevho wo kholla ro fhiwa papi a likhanya a ri ntumbu ri roṱhe ri khou ḓiphina vhukuma i rwani thilivhali a ri mukoma a ri ntumbu i rwani mutukana wanga ndi thilivhali khoyu na o siaa vhathu we we vhona milaedza miṅwe milaedzai ri ḓo ḓi dovha ra i vhala kha mbekanyamushumo i ḓaho kha ḓuvha ḽa matshelo ngo to ralo eyi vhathu vhashu vhusiku ha vhuna swili ri khou zwi funa nga maanḓa ndi a khola ro dzeṱa zwavhuḓi nga maanḓa um na vhone vhathu vhashu um ndi tshi khou ri a huna na zwiṅwe ndi ntumbu mapfura i rwa nga u to rali a huna na zwiṅwe zwine ri nga to amba zwone ndi zwo ri vhathetshelesi vhashui a huna na zwiṅwe kha ino mbekanyamushumo tshine tsha vha tshone tsho ri kha vha ḓifune vha dovhe vha fune na mura wavho na mudzula tsini vha fune na tshipuka tshavho kana tshifuwo ara vho fuwa mmbya mmbya ya vhuya ya fariwa nga gwembe kha vha ḓivhe uri vhone vha na tseḓa na a vha zwi funi u tshila na zwithu sa tshilei nazwo a vha ri nṋe ndi ṱuwe ndi ṱuṱuwele na ndi khou uri ndi ṱuwe kholo luimbo holu luwa rolu holu luwa rwa kholo a kina mali a kana mali something Soweto. artende ḓo ṱangana ḓuvha ḽa matshelo vha rumele milaedza vho no khou amba uri ntumbuwe a yi vha dzhene na kha app vha ri 072 vha ri 9019831 ri ḓo ṱangana matshelo ipfi ntumbu mapfura fm u bva zwi swika nga u sa fheli nda si kwavhuḓi quarantine